Di nava bêxemiya civaka navdewletî de pêmayên Baghozê dixwazin xîlafetê vejînin. Me ji sedî sed zora DAIŞ'ê bir. Bîst û duyê Adara du hezar û nozdan bû. Bi vê gotina xwe Serokê Berêyê Amerîkayê Donald Trump bi rojnamevanan da zanîn ku êdî DAIŞ qediya û bi temamî ji nav çû. Hevdemî vê daxuyan ya Trump li Baghozê bi hezaran çekdarên DAIŞ'ê bi malbatên xwe ve xwe radestî hêzên Sûriyaya Demokratîk dikir. Civaka navdewletî jî bawer kir ku DAIŞ qediya. Lê di rastiyê de êdî ev barê giran ê DAIŞ yên girtî û veşartî bû toqa şeytên û li stûyê Rojavayê Kurdistanê ket. Piştî Baghozê û bêxemiya civaka navdewletî. Şerê Baghozê ku qediya Hesedeyê bi hezaran çekdarên DAIŞ'ê yên radestbûyî li bal xwe zindan kirin û malbatên wan li Kampa Holê bi cih kirin. Ji wê rojê ve û heta vê kêliyê bi rêveberiya Xweser tevî Amerîkayê ji civaka navdewletî daxwaz dike ku pirsa van girtiyan bi hevkarî bê çareserkirin. Her du alî û gelek rêxistinên mafnasiyê yên navdewletî her dem daxwaz dikin her çi dewletên ku welatiyên wan tev li DAIŞ'ê bûne û di zindanan de girtîne bila wan bikişînin qe ne li welatên xwe bêne darizandin. Anna, bila li herêmin bi rêveberiya xwe ser dadgeheke navdewletî bê avakirin û girtiyên heyî li vê dadgehê bêne darizandin û cezayê xwe bistînin. Lê civaka navdewletî her bêdeng e û tenê bi rêveberiya xwe ser bi vî barê giran û tirsnak ve radibe. Dubarekirina senaryoya Mûsilê. Bi rêveberiya Xweser ku gelek caran banga xwe a rasteyî cîhanê kiribû, dawiyê di tirsa xwe ve derket. Çawa ku di hezêrana du hezar û çardan de avêtibû ser Mûsilê û vegirtibû DAIŞ'ê, heman senaryo di destpêka du hezar û bîst û duyan de li Hesîçayê jî dubare kir. Bîstê çileya paşîn a du hezar û bîst û duyan der dora du sed terorîstên DAIŞ'ê êrîşî zîndana Xiwêraniya Hesîçayê kir ku mezintirîn zîndana girtiyên DAIŞ'ê bû li cîhanê. Bi wê êrîşa xwe, DAIŞ'ê dixwest wan girtiyan ji zîndanê derîne da ku dîsa herêmê bide ber xwe û xîlafetê ragihîne. Lê şervanên Hesedê deml dest bersiva vê êrîşê da û piştî neh rojên şerî êrîş bi temamî têk şikand. Ji aliyekî ve bi van êrîşên xwe DAIŞ bi cîhanê dide zanîn ku hîna ez heme û zora min neçûye. Ji aliyê din ve Pentagon û Encûmana Ewlekariya ya Navdewletî jî vê yekê dipeyitînin û dibêjin ku li Sûriya û Iraqê, Deh hezar çekdarên DAIŞ'ê yên veşartî hene û pirsa DAIŞ'ê metersiyeke mezin e. Tevî vê yekê jî, ew duwazdeh hezar çekdarên DAIŞ'ê yên girtî, tevî şêst hezar jin û zarokên Kampa Holê, hîna jî belaya serê birêveberiya xwe serin û tu alî xwe nade ber wan. Li gor te, ev pirsgirêka aloz a girtiyên DAIŞê û malbatên wan çawa dikare çareser bibe û ji bo çareserkirinê birêveberiya xweser çawa dikare civaka navdewletî bide ber berpirsyariyên wê?